Yo, yo, what's up guys? My name is Knowledge Makombe. Welcome to my channel, Nose Media TV. Guys, patinenge chikupainawo dziri kuitika muZimbabwe zvakangowanda-wanda guys. Kana iri first time yako kuuya pano pachannel, please subscribe, share, like, comment. So in a vision, people carrying a coffin, they dropped it at your doorstep. What's going on? Murume wangu akashaya gore rineri musi wa 1 August. Saka dambudziko riri kuitika panguva ino nderekuti ndinoita kunge ndinorota but ndizvinhu zvinoitika every day. Ndinosangana ndinomurota vision yake usiku ndakakotsira ndobva ndaripepuka ndichiti ndimuke pandinomuka ndakavhura maziso ndakamuka ndinenge ndichiona vision yake so kuratidza kuti mumba mune munhu arimo Ndazama kufamba kwese kwandiri kufamba ndichitsvaga rubatsiro nekuda kwedambudziko iri. Handisati ndawana rubatsiro nokuti hazvisi kupera. Ndosaka ndauya. Mati murume wenyu akashaya?
Hongu.
Sorry. Ndaona vanhu vakatakura coffin vachibva varisiya pamusuwo asi vanhu ava vari kuratidza kuti ihama dzechi dzomurume haleluya hamusi kurota muri kutomuka muchiona munhu ya ndinotomuka ndinotanga ndotanga ndiita kunge ndiri kurota ndakarara but ndosvika pakumuka ndamuka ku ndakamuka ndakanyatsoganyaa ndiri kuona ndiri kuziva zvandiri kuita ndoramba ndichingoona mumvuri iwoyo uripo paside pembera chinoona kuti munomba mune munhu arimo asi munhu wacho wandiri kuona haasisiri panyika panapa asi ndinenge ndichiramba ndichiona mumvuri wake mumba
hama dzomurume wenyu vari kuda zvinhu mune chii nechii because ndiri kunzwa panapa kuti chiri kuda chii mune chii chamakasiyirwa kana chamakanga mashanda muchikomborerwa namwari muri murume nemukadzi Mune chii nechii?
Kuno kumusha kuZimbabwe taigara kuMberengwa ndokumusha kwemurume kuno kuno kuHarare kumusha kumba kumba kwevabereki wangu so kuMberengwa kwandanga ndiri tanga tinewo mukamusha kedu tine mombe dzedu 10 but pamombe handina kana one yandakawana ndikati okay hazvina mhosva zvonosarira vabereki ini ndandichine mwana anga achiri mudiki mudiki wacho ane akasiwa ane one year three months so right now ane one year five Ku South Africa ndokwatanga tichigara ndokwatanga tiri based tiri tanga tinemba ku South Africa mu Pretoria so panguva yeku pakucheka kwakaita tata travela kubva ku South Africa kudzoka kunoku takamboita ku kakavadzana kwatakaita kutadza kunzwisisana svika vazonudza kuti a ah, hapana kana chako chawo chawana uchipedza kuviga murume wako wobva hapana chako chawo chawana so up to now since ndakasara kuno kubva muna agasi vandakasara vakadzokera vakadzokera ndanzwa kunzi vakatouya kumba Vakaenda vakatsvaga mabuyers ekutengesa imba ndeinzwa kune manext door anenge achinditaura kuti avauya vakati vadoda kuzotengesa imba so pane akanzi ari kufanira kuuya kuzobhadhara mari yemba iyoyi kupera kwemwedzi uno watiri unoyu saka ipa ndiri kuprepare kuda kuti ndidzokere ndinoona kuti zvichafambiswa sei
vakaenda vakamutsa munhu akafa so that you can be threatened or on seeing a dead man walking you run away from the property unobva watozvisiya kuti ndinofira papi saka vari kuda kukuvhundutsirai kuti mukanzwa kana ukashedzwa because the cell will not be complete without you saka vachatokudanai saka ukadanwa uchimboona mini mini ka unosvika uchisaina chi faster faster because unenge uchiona ka manheru unoti ini bheta ndivapi hawadini sezvamakatoita kumombe handi makatosarenda ka bheta vatore hawo chi mombe hatijaidze zvinhu zvakadaro mazvinzwa ka